kan lo hmang ta mai hi a lunghriat tlak kan ti a, nu leh pa leh a hunak te, a laihnak te zawng zawng zawng hlei kan awm kan ti a, Lalpa chuti chung erawh chuan mihring mai chuan kan lem zo lo ang tih kan hring a ni. He hunah hian nang kan hnenah a rawn awm la, he hun kan hman hi i ropuina tur leh i mite thlamuanna tur,

Kan fapa Vanal Papata chuang vawiin a inkhawm a, aw Kalte, Lalpa Isua Krista hmingin chibai ka tum ta che u. Bangalore pawh ka rin. Martha-pa thlahna hun ni zanah a buatsaih a. Mi zathum aṭanga zali vel an kal khawm a. Bangalore-a Mizorante thinlung a khawih khawp mai a. Tiang anga chawhtuan ram min hman a san ta ni tih kan hriat kha. Tah sawn Uartarah mi tam tak an lo kal khawm a. Kan hmuh ngai loh te, kan la hriat ngai loh te an ni. A lan mai danah chuan Kohhana a inkhawm zel zel lo. Weekend vela a hma nei. Nimahsela, an venga an inkhawm chi. Chutiang anga Kohhan ngaina chho te ang teng te chuan an tih theih tawk a rawn tih hram hi an duh a. Kan inphak bakin Mafaka hi Bangalore mipui Mizote'n an lo ngaina a. Chutiang ang ka nun kalsan hnuah Vawiina Zanina mau faka Vawiina hun kan han hmang a, kan rin phak kha a ni chho ve ta a ni. Kum sang ni leh paruk, March, tha tun ang hun velah khan Lengpui Airport-ah mi tam tak an pung khawm a, Chuta kal thenkhat phei chuan chawlh an lak tlawk lo avangin hotu ram atangin explanation an call hial a, enge an tih? Nula lalrut mawi an buak a ni. Chuta kalte chu kum lama upa an nih ber avangin. An tui hnu chuan Thaleng leh Tarmit chhar tur tam te an ti fiam thui. Amah Lalru nawi ngei pawhin khatianga tam mi an pum khawm dawn tih a hriat lawk lawk ang in mah a tih chu a sawi fung thui. Amah bawk tak a Police thahnem takin an escort ngai khawp a hmuak tu an tam kha thil thlen ngai lo tak a ni ve bawk a ni. Vawiinah. Khatiang kha kan rilrua cham a, a mili kha kawng danga sawi chuan Mizo Kristianna ila lung pawimawh a nih ve na tura lawi luhna a ni kan ti thei ang. Amaherawh chu chu mi atanga chhiara a kum sawm leh pakhuana chiah chiah velah chuan thil a danglam ta hle a ni. Mahna. Mi ten a chibai an tum huai huai. Lallut Mawi leh Rev. Ramawih Puia Pachuau te fapa, Van Lal fata Pachuau kum kaw mi chu thisen cancer, bone marrow transplant, dam zet tawh hnuah rawn awm nawn leh relapse a nih avanga a thih tak avangin a nu chawi mawia a lo awm tawhna, An lo buah luih luih tawhna airport ah chuan a fapa Vanlalfaka ruangdai chu a lo thleng ve ta thung a. Hei hi a ni hringnun chu, nuih hun a awm a, ṭah hun a awm, hun hun a awm a, khawi leh hun a awm tih hi. Nimahsela Lalpa hriatpui lovin. Chau zawng pakhat bawk leiah hian a tla lo tih hi Bible-in min hrilh dan a ni a. Nimahsela, vawilah hian chu lalpa hriatpuina kan chana chu keini kan chak loh em avang hian kan ringrel dawng dawng thin a, min duhsak lo titi hian kan hre dawng dawng thin a. Chhan hleithei loh zawhna hi kan pe mawlh mawlh thin a ni. Khawina Lalpa hnathawh hi a hma ka ti a. Hma faka hi kum kawmi chauh a ni. A chhe lam a tha lamah tu tan mah thil hlu tak tih a nei tham lo.

Mama ala tam lutuk avangin mahse mi ramah kan awm a, inhnahna tur kan neih chu Durtlang hi a ni. He Kohhran leh Khawtlanga kan lawi luh dan hi keini lam chhunna atang chuan taksa hmanna a ni. A duhawm hran lo, chhawr bawkna tur a awm hran lo kan hlan taksa hi. A kir lawkah chuan lei chu leiah vai ut chu vai ut a tia ṭawih ral leh mai tur a ni. Nimahsela, Buaime leh Kurla neih tlang ten duak takin min lo khawm a, min lo dawng sawk a, min duhsak em em a ni tih kan hmuh leh kan hriat hian kan thinlung a lawm a. Pathian hmingin lawmthu kan sawi a ni. Kan fapa hma faka ballawh chhung hi a rei a, chumi hnuah doctor pu sawi hre rengin engtikah nge niang tiin thlama takin a thihun tur kan nghak a. Hringngunah hian chu chu a hreawm ngawt mai. Amah kan zingah a awm a, a infiam a, a hlim em em a, a ei tel a tui a. Engmah lah chu a hre ve si lo a. Nimahsela chung hunah chuan Pathianin min awmpui tlat a, Pathian mi Kohhran hote in tawngtai a. Chuvang chuan keini a nu leh pa leh chhung te a rin a chak lo tlat ni mah ila, puithleng hian, He tuar hla kal tlang hian Pathian malsawmna hi kan hmu thei thin a ni. Kan lawm em em a ni. Awle, ma faka chanchin ziak in kan sem a, chuvang chuan khatiang ang diak diak a rawn sawi hma a tum hran lo va. Hmafaka hi July ni sawmhnih leh pariah sanghnih sawm leh paruk ah khan Children's Hospital Durtlan ah hian a lo piang a. An unau zingah a naupang ber a ni a, a pa Pastor Rawngbawl hna khat a ni a, a nu zaia Rawngbawl Hrin a ni a.

Zirna lam hi han sawi hauh tur a nei hauh lo a, helai Gospel Centenary ah khuan KG-1 chu a zir ve a. Tichuan, Saint John's High School, Bangalore ah a kal chhun zawk a, KG-2 a zawk a, Class One a zo leh a, tichuan Class Two a zir chho tan hle tiah damlo ta a ni. Kg one a zir lai hian kan lawm ve riau na chu kg two zawk. An school ah an class ah khan best all rounder award a rawn dawng ve hlauh a. Academic ah te, fai leh thiamhlimna lam ah te, discipline ah te, sports ah leh thil dang dang ah best all rounder a rawn ni ve tlat a. Kan lawm ve, Pathian zara dawn a ni. Hma faka hi naupangte a nih laia hmutu leh hretu hma mit lam te pawh vawiinah an rawn chho deuh nual mai a, deuh teuh mai a. Tin he laia Thluampui lama seirenna awmtu chhung kua te pawh an lo kal ṭuk ṭuk a. A naupan lai aṭang hian ka hmuh ve danah chuan dil pathum chhinchhiah. Tih deuh deuh awmin ka hria a, chu thleng hian a ti hma thleng khan Pastor nih hi a tum thu a sawi thin a ni. Chu chu a vawng ve reng tih hian ka hria a sawi phei lo mai ang. Pahnihnah chuan ri mawi a ngai na khawp mai. Zaninah hian hei Manipur atangin hma kha ka nu u, a nuhmingi leh a nunau a bu,

Kuang vuak te pawh Kuang Dik tia han tir daih a thiam hial mai a, chu chu YouTube channel ah te pawh khan in lo hmu tawh in ka ring a, tin, zai a buang tur nge a ram tur Kuang atang hian a hrethiam ve riau a, tin, ah, mi ina music thiam taka an han khawih leh. An han ti vel tel te tuipui em em thin a, a zai lam ai mah hian a khawih lamah hian a tuia ni awm ang io ka ti a, chung chu khawm mi lekah hian ka hmuh ve a ni a, tin chu lo leh min ti lawm deuh tu chu mahni invawn fel lamah te hian a ni a, cancer treatment a lak chhoh tawh hnuah, Chulaia Vellore-a an va an check up hi a tam a, an kal an kal a, zingdari leh chanveah darna a kan kai tho nghal a, bathroom-a lu ta mah hian a insiam ve vek kha note a intifai a, tiang chuan a school bang bangte pawh hi han buaipui ngai lo deuh hian a awm thin a, heng hi lo thang lian zel ta se la aw tia nu leh pate rilru ina a thlir thin a ni ve a ni. Hma faka damlohna leh enkawlna chungchang thlum tak sawi tur a awm a, amaherawh chu sawi phui lutuk kha a awm ve thei a, naupang kha sel tak a ni thin a ni. A naupan zual lai khan kawtha lo vangin ka zualti ah chuan tum hnih emaw chu kan tlan lut ve a, a bak chu han ngap em em hi a nei ngai lo. Sangni sawmhnih leh pathum October thla ah khan a kum a rawn na a rilkir a lo ni a. Zai a ni a, zai hmang leh a ni a, admit a ni a, hawi thum admit a ni. Chung hnuah chuan a dam a, a dam chiang khawp mai. Kum a lo thar a, March ha kan kai a. A ti vel lai leh a phone khawih lai hi a thawk awm dan, half breed kan tih thaw deuh hmet hmet e. Tin, a hnung zan phak bawl ṭek ṭek te, tin a mit hnuai ah duk deuh reh a awm te, a beng hmawr a pen tui hmawr ah pia, pen tui sen ah pia chhun ṭek ṭek ang deuh ah a rawn sen ṭek ṭek kan hmuh te. Chaw a ei ṭhat ang bu a, a taksa ban vel a ngar tlat lo te khan kan ngaih a ti ṭha lo va. Nang hi i thisen to pui tu i ni a ni, ka ti mai thin a. An rek zam lak loh lai tak a ni na a, nilai ni ah hospital Mizo ten an pan lang tak, Bangalore Baptist Hospital an pan a. A thisen an la a thal ve hmun hrang hrang a awm ṭek ṭuk a tang in ni sawmhnih leh paruk ah FNAC kan la dawm nia an ti bawk a. Kan haw a tlai ah. An rawn phone a, a tisem result a chhuak a, naktuk ah doctor Rohit a in rawn ti dawn nia, zing dan ria tak an ti a. Rukul ah Rohit a chu eng nge nih in an en thuai a, Thalbe lama specialist, thisen cancer specialist a ni. Kum ti chung Bangalore kan kal hmain Cancer Hospital ah naupang thisen cancer tam tak ka hmuin ka tawngtai pui a, ka ti ti pui thin a. A hlauhawm dan leh hlauhawm loh dan hi a hre ve hman a ni. Doctor Rohita, thisen cancer specialist hmu tura min rawn ti chu Kan ṭe chauh reng mai ni. Nimahsela exam lak loh lai a nih avangin a tu Dar Sawma Hospital chu kan kal thei chauh a. Ka hel ru ka hel ru a, oncologist block kha hel hrang ka duh a, hel tluan thei la ka duh lutuk mahse khulai tu khulai tu an ti zel a, luh ka duh miah lohna block ah khan kan lut ta a. Doctor Rohit an hming a lo intâr a, a thiamna specialised-na a lo intâr a, kan zâm hawp mai. A room-ah kan lût a, a nute nen kan pathumin Mama hi pawnah hian lo awm se, in nupain ka pawh a mang che u, an ti a. a tisen result hi a tha lo a ni. Cancer chan nih theih na chan sa sang khawp mai a ti a, a nu chu lo han chhuak a, pa hi kan khawm ve nge. Ta chuan thil kha a chiang tawh a, ka chi ai tur a ni lo tiin Pathian hian hian ka tawngtai tawp a va tih theih ka nei lovin ka hria a, chiang takin a sawi a, in nu pawh i lo hrilh dawn nia a ti a. Tichuan kan nu chu nangmah zawk in hrilh rawh ka ti ka kum luh leh ta a, chiang takin min hrilh a, kan haw ang chu sawi tur hi a vang lut. A chhan chu Cancer Hospital ah khan kan nu pai hawnpawhna an lo nei thin a, hmeichhe naupang fel tak tak, Tutei te ho te, Kan selfie pui mahni lawka mite kha min tih san leh thin a, khan zawng zawng kha kan nu hian ka hre ve vek, a hmu ve vek ka rawn awm lai ni ang. Chutiang chu kan fapa kha ni ve ta ni. Tichuan, Baptist Hospital-a inadmit turin kan inruah hman a, chutih lai chuan kan thianpa doctor, super specialist, Bangalore-a ti zo pakhatin kan an phone a, Pu Mawipui, Firu, kan in tum lovem ni? He lai kal te chuan a hnai tawng pui zia lam khian a ni dawn tak e kan ti a, March ni sawm leh pali a kan hriat hnu ah ni sawm langa hnah kan inbuatsaih a, ni sawm paruk ah Vellore ang panin kan kal a. Tichuan, nizan sawmriat leh pahnih kan vawm ta a ni. Chutah chuan enkawlna chi tam tak a tawng a, a kan sawi seng lo va, sawi chhipchhiar lutuk pawh a tul kher awm lo ve. Chemo hawi sawmnga leh pahnih a khai a, radiation a lu bikah pawihpua a ti a, a taksa Muang Hnuai lamah. Aw, a taksa a ngawi hluai ang vawi kua, a lu bik vawi thum. Platelets unit hni, thisen unit li a va dawm a. Chung tiang anga hmasa taka enkawl a nih hnuah bone marrow te transplant a nia a u mawi mawiin a pek u vek tawh hnuah September rilru kah, Bangalore-ah tam takin an lo hawh a, Pathian khawngaihna kan chat a ni kan ti a kan hlim em em a, Sinod inkawmpui helai ka rawn hmang te khan nuam hi ka ti lut tuk a, min rawn phone a ma pakhat hian Apa sur tum ka duh a, kawr var kamis var nen a ti a, a rorel zawh tlai thin thut thut tawh millennium-ah ka han tlan lut a. tuna hak i nei nuai hi dawr dang tal mak lo ve kan hmu fut chawt a, chu mi ka haw a ka suitcase kan hawng a hlim zia kha Australia hian kan in thlak chuang a ni. Damna tak tak leh a a inbel tur silfen ka hawn sak liam a tiang kha.

An ti a, mawi mawi che ka panga ilo an ti. An rawn haw a, Krismas te chu hlim takin kan hmang. Incheckup leh hun tur January ni sawmhnih leh pakhat a lo thleng a. Chu mi hma chuan a hma a cancer sign thaw deuh hmep hmep, a bawk bawk her dan in euk deuh tin aah enge a taksa zu ru deuh thlangkha awm deuh hian ka hre rawt tlat a. Lehlam a kal hrih na hi a lehlam lo turin phuarsat chhin teh u kan ti a, kan nu pawh chu chu rilru alo ni ve chiah. An va kal ta a doctor an hmu a, kan doctor chuan cancer thisen cancer kha alo nei nawm leh a, a tam lam pawh seventy five plus a ni tih alo sawi ta, za zel ah seventy five a sang khawp mai. A tu i sawmhnih pahniha in nupai ka hmuh duh cho tih avangin engmah lak lawm lo in ka phei a, a phur awm duh loh tak ta zet a ni. Cancer relapse hetiang ang hi dam leh ei an sawi kan hriat ngai lo vang a ni. Kan doctor chuan. Hma taka hi a enkawl theihna tur chi dang dawi sang ber kan pe vek tawh. Tunah hian treatment in duh chuan kan pe leh thei mahse tichhuak vek pawh nia, a tawpah chuan zero tho. Damna chance awm tawh chu ang lo. Chuvang chuan inah pawh bula nu ka niang leh doctor ka niangin chu chu ka thurawng cheu ni sela. Chu buaiin a ti chen chen hlim takin tuar takin enkawl mai lo a ti. Manipura tunah pawh hian a nupa a pu hi chuak cancer vangin palliative treatment a la a, darkar dik darkar thum te hnathawk leh hnathawk chuan an lo hle. Chu mi dang lo chu kan sawi a, chuak cancer chu a muang lut.

Nimahse a kan fapa thih hun tur sawi dik lutuk doctor kha kan kawia sawi chu ni miah lo. Sawi sual ve sela a sawi aia kum nga tala a rei te kha min la dang pui sela kan duh teh lung nen a rin thu a sawi kha a dik chiah a tha thih na chatuan ram in pan sala a mak ve lutuk. Mahse. Fate ti hun tur bi hriat pur chuan nun hi a hlim thei lo, chaw ei hi a nuam lo, zan mut hi a tui thei lo reng reng. Engmah te lo a kan bul a hlim tak a awm phei chuan phone a khawi a hlim tak a khum a a tha uar uar te hian. Power neia a taksa tizen kan sarhphik zawng zawng te kha zun chhuah zet in a chak awm thin. Mihring lamah chuan kan thei ang tawk kan chhuah ni mahsela thil hi kan thleng. Kan tih thei lo ti theitu engtin ti theitu Pathian biak vawilah hian na leh tawh ngai lo turin chatuan atan min tih dam sak tih kan pek avang hian Pathian hming chu fakin a awm se. Tichuan, inah tuan takin kan inhen pawlh a, a nat chhung rilak chhan ih chungin na neuh neuh lei hna, beng hna, helai ru hna tihte chu a nei thin. Mahse, a dam leh thuai zel, a nat lutuk. Navawn vawnsawi tur hi hmakhat mah a nei. March ni sawmhnih zam khan Chawhfian thum lian pui pui kha a ei a, artui nen a ei that chuan kan lawm thei lutuk, it sir rin kian ka melh a, i tak deuh a pawh em chuan a lum awi loh kha ka hlau si a. Chumi zan chuan apa, aa nu, ka va hnem hmet u. Van an zir tir te ka tia tum dang a ni ngai lo ka ti ta. Zan rei tak hnu tlan tih chho pah khan inthiar a duhtu a sawi a, kan kalpui a, a duangin a inthiar zo thei lo. A hah hle a, a duah, a hahdam duah inthiar a duh leh a. Kan kal nawn leh a, hah hle a, kan chaw leh a, a duh leh a mahse diaper kan hreh tir ta. Tichuan, tlek lemna damdawi zawm turin dang hnih chungah i tlan chhuak a. Min rawn phone a, i lo thleng dawn tawh em? Kan unau chu upat berin gate a lo hawng hlet a, in dang vang hmanlo min lo nghak thei ni dup a ni. A tlang chhuah a, kan kum a, a lo mu a, a mit meng daihna a taksa a awm dan tein a, beisei tur a awm tawh lo a nih hi a chiang lutuk teh. A nu tem tak an lo buk sa a, ka pawm a, gate ah ka tlangthlak pui a, chak takin hospital kan pan a, ICU, Emergency, ah kan lut a, doctor ten an hawi sawm a, ICU ah ventilator kan vuah a. Lily ninga inchhûkarna tam ang chua tia ṭawngṭaina nen hma lam kan thlir laiin a ni ve tlai Dar Khum leh Nison Khum pahniha khan chatuan ram in kan zam ta a ni. Tizel kan sa relax tih kan hria.

Phaw tai la mak pawh kan ti lo, zan hi kan ei ngam tlang thin. A u tan leh ka zir theih lo, vawiinah hian sawi lak hlang ka duh. Baptist Baptist Church of Mizoram DCM Pastor tuna kan dawr bial khawm tura kohhran in a dah khat Rev. Murtea te, Dampuii te chhungkuai mawi mawi chu kan rawh awmpui tawp mai an ni ania. An hlian an awm pui tawpa chutak ang chuan matric hi a rawn sam tho a ni. Vawilah hian kan tan an hlu a, chuvang chuan an ding an lam hi ka duh ve hrim hrim a ni. A school kal exam engkim an hruai a, hei a nila a riat a, ka ka lu ber hnenah tuition a kal nghal ang tih kha.

Lak lo sawi hmak lo in Sudan ka priest a thawk nia thih tawh chhuah hian an rawn awh zui a, tikhan an rawn deposit thin a mak lutuk a chawi vel te chu Bangalore Mizo Presbyterian Kohhran a Kohhran hmeichhia leh hmeichhia GP te vawilah pawh hian Rev Lalden Sama kan zingah a awm a, IMA India Mission Association a Associate General Secretary Bangalore a phawt mek a ni. Bangalore Mizo Presbyterian Kohhranin kan pa zawk ka chhiat tawk hi Kohhran aiawhin zir se la a ti a a ruah. Tin, thlana hawl hmanhman te ah ei nehin thil tam tak Kohhran hian in tihsak. Hrialte an rin tlak a, min tawng thlamuan a, kan damloona hau tak tak min hriat pui a, a ka rawn bawl pui te ka chuang em a kan sawi duh a. Tin, Baptist Church of Mizoram, Bangalore, kan inpawh hi a tha em em ringawt mai.

Bangalore Mizo Christian Fellowship tura kan sawi ang tho kha ni. In en hram awm lovin tawngtai rual a tel mai a, thil pe saw leh pai hi rawn ta a, chutiang chuan neitu chan hi rawn cham kan chhiat tawh leh kan nang chungchang hian kan lawm in tuk a ni. Bangalore-a Hmai Phei Presbyterian a ding ve thar a, chungte pawh chu, Kan thlazak hnuai awm an nih an inphetchiang a, in pawh takin thil kan ti tlang hma faka an ngaihsak em em kan lawm a ni. Hma student a si si sun te an awm a, chung ten te pawh chuan a a nu lam atangin an ta an ngai ve a, theih tawh ka rawn suah a. Bangalore mizo a si si sun BMA te nasa takin min hmui. Puhliho, Awuchuaria ruangah lak chhuah thaw nan hun tih te, a ral nan tih te ah dang lo kan thisen pek thil tak takah BMA hian via inthlamuang a inpui a ni. Kan lawm tak zet mak deuh chu. College sang chungah hian Mizo lawm ten an awm a, a veng ang kha a awm ten Sum leh Pain Pocket Money ten thu a khawm a, lawmin man pakhat a an tia an rawn tan thin.

Chu leh pa in min rawn ṭan pui te, ṭawng ṭa in a neihna min rawn pui te, chawhmeh siam sa, chawchhum sa kan duh te ve lawk a rawn rei sia. Khatiang ang taxi pu te ti mai ang, a rawn dah tir tawp tawp te hian hama ta khat chu rin theih tura a rawn rose sa tlat te a mak lutuk.

a ti a a tih kha a awm lo, chawimawi chiang na tur chhan pawh a awm lo, mahse Pathian a lo che ni tih hi a chiah hlel em a ni. Zaninah hian kan dollar awm tawh kan kohhran mi te, kan kohhran mi lo te pawh kan hmu thluah mai cheu a, a lawmawm ka ti lawmthu kan sawi a ni. Awle. Sanina, rawngbawlna kawma ka pastor pui te, minister tam tak hmel ka hmu a, Kohhran upa te hmel te ka hmu a, kan Senate moderator te, kan Senior Executive Secretary te, kan Executive Secretary te, chutiang chuan kan Senate puipa te lam leh kan Senate hotu lo ni tawh fîm te, Ah mi tam tak min rawn ṭawlhawm a, Mafaka na nu thah lianpui a hlu kan ti. Mafakei lalpan a chawimawi tak zet a ni. Duhtlang khawtlang leh mipuina min lo tawnsawnna chu ni chinah ka sawi tawh. Heng hi kan khuh vang a ni lo. Kan hlan taksa chu hei hi a ni, Duhtlang khawtlang leh pawh kan hnenah chuan kan hlan taksa hi a tlawm khawp mai a. Nimahsela an hlim lawm takin pachan chang min lo tawng sawm a, hei hi ropui kan ti kan lawm tak zet zet a ni. Zaninah hian sawiawm tak ka sawi hmai tlat si a awm ngei ngeiin ka ring khawp mai. A chan chu, Kei pawh hi ka meng a rim rei tawh, hmu mang lo in rawng rei tawh, sila khaw ka lo hmu thu hman ka ti deuh chhuah sawiawm tak ka sawi lo nei a lo awm tak a nih chuan ah ka sawi ang ah ka ngai lut han sawi tel lo tan a tha ka lo phak tel ka hmu leh chuan ri lo ngai tam ang chu.

Chutih chuan Davida chu leiata a hat a thawp a, a insil a, hriat a intih a, a puante a inthlak a, tin lalpa inah a kal a, Pathian chibai a buk a, tin a in lamah a kal leh a, tin chaw a han lam a, a hma chuan a tui a, a nih dik ta a. Chutih chuan chiah hlawhte chuan a hnenah. I thil tih dan hi engtichh chiang nge ni? Naupang chu a dam lai khan chaw ka i hmei a, i ṭap a. Nimahsela, naupang chu a thi ta cheng a, i thova chaw te i en dan zawk mai si a, an ti a. Tin, ani chuan, Naupang chu a la dam lai khan chaw te ka ngeiin ka ṭap tak a. Naupang chu a dam theih nan, Lalpa chuan mi khawngaihnahna tu nge hriang i ka ti a ni a, nimahsela tunah chuan a thih ka si a, engah nge chaw ka ngei tuam? Ka ka ko kir leh thei dawn em ni? A hnenah keimah hi ka la kal ang a, nimahsela ani zawng ka hnenah a lo kir leh tuam ang a ti.

Ropui taka kaih pawh i lam zaklawh va duh in a awm a, thil tih theih hna neia kaih duh i lam, mihring lam taksa a duh in a awm a, thlarau lam taksa a kaih duh in a awm. Mihring lam taksa a awm chuan thlarau lam taksa pawh a awm ang. Zang sawm nghahna unaute u tisa leh thisen hian Pathian ram chu a duak thei ve pang a. Chawihthei hian chawihthei loh chu a ruahlem loh ang tih ka sawi a nih hi. Ngaite u, thuruk ka hrilh dawn che u hi. Kan zain kan hnial tel lo ang. Nimahsela kan zain Tawtawrawt mum ber rih hunah chuan Reilo teah mi khat kar lovah tih danglangin kan awm vek tawh ang. Tawtawrawt chu a ri dawn si a, chutichuan mithi te chu chawihthei lova kaihthawhin an awm ang a. Keini pawh tih danglam in kan awm tawh ang. Lalpan kan za bai tan hman in zawt sak rawh se tih tur a la nen. Korin leh a tlawn a hnihna nichin a kan chhiar tak ah khan Pathian in keimahni min thlamuanna ngei in hreawm eng ang a kum te pawh chu kan thlamuan theihna tur in ani chuan kan hreawmna zawng zawng ah

Kan daihata ka hmuh pum khawp mek a ni a. Hetiang hunah hian Pathianin hriawm eng anga tuar te pawh kan thlamuan thin a ni hi, min thlamuan thin a ni tih Pathian thuin a sawi hi eng ang taka lo thleng tur nge tih hriat a har hle a. Zaninah pawh hian an ni chunga lo thleng hi midangte thlamuanna turin eng ang taka lo thleng tur nge kan hre lo.

Hetiang hun ai loh hi chuan ngaihtuah a tlun fo thin. Thu hriltuin thatnia chuan lohnangin chhiatnia chuan ngaihtuah rawh a ti a. Chuvangin zanin hi chutiang ngaihtuahna hmuh chu a ni ve awm e. Chutiang a nia vang chuan hriawm lo thleng hi a van hriawm thin em, a van tawp thin awm em ni lo. Amaherawh chu chung chu lo thleng tur reng a ni tih thuhriltu kan chiar takah khan kan hmu a, kan ngai ta tawh a. Chutah chuan thil lo awm tawh chu lo awm tur reng kha a ni, mi in a. Heng ro, hei hian thar nge a tih theih reng a awm em ni? tiin thuhriltu hian hmanah a lo sawi dawn a ni. Unau deuh hetiang hi mi dang chungah pawh a lo thleng kho mai lo. Tu chungah nge thleng leh dawn kan hriat loh laiin he kan rawngbawipuii te chhungkuah hian a lo thleng ta a ni. Hmanah kan bial chhung a mite fapa te pahnih hi an infiam thin a. A unau pa chu tum khat chu a beng hi a tling tlat mai a, an entir a, tichuan thisen tam sat a lo ni a, zawite tein a rawih telh telh a, kum thum chu an inlem tawrh a. A unau pa a infiama infiam pui tur a nei tawh lo va.

Tichuan a na telh telh a, kum khat chhung an inhen kual a. Tichuan eh, annih pawh chel hlem theih tawkin a damna turin an chhungkuain an theihna zawng zawng chhuah mahse, doctor ten an theihna zawng zawng chhuah mahse an inchel zo bik ta hlawm a ni. Unau deuh chutiang chu ka ngaihtuah chang hian. kan fate vanga kan tuarna a lo thlen hma a, kan fate vanga kan dimna leh kan lawmna te hi a ban pui tak em tih hi chhut len a pawimawh hle in ka hre thin. Hetiang hunah hian he chhungkua kan rawn bawl puite chhungkua ngei pawh hian Mafaka avanga an lo ripna, lawmna, Thlamuanna an lo chan tawh zawng zawng hi a man han chhut thiam lo. India pawisa hian a man zo lo vang, a lei chhuak zo lo vang. Chutiang ang chu Pathianin an chhungkaw chungah hian Mafaka kal tlang hian a lo chantir tawh thin a. Amaherawh chu unautu khatiang chen deuh. Chu dinna chu chang tura an dinna ber chuan a lo kalsan ta mai hi a hreawm hle ang tih a rin theih a, kan tuarpui phak kher lovang. Kan rawngbawl puiin an fapa Changta inah a tawngkam hi. a ropui hle tum ta hriat. Kan Fapa thihna hi ropbawltu kan nih avangin kan hrethiam lo a ni lo, ringtute kan nih avangin kan chunga rawn thleng thei a ni tih hi kan hresam hlek. A tuarna leh a natna te pawh kan hrethiam hlek, kan pawm thei hlek. Amaherawhchu, He kan fapa hi min kalsan mai atan hi chuan kan la ui em a ni, kan ngai dawn em a ni a tih hi ka rilru a awm thin. Unaute u ringtu kan nih avangin kan chungah lo thleng thei tih chu kan hre. He chhungkua pawh hian an chunga lo thleng tur a ni tih an hre hleng a, mahse unaute u tuarna a lo thlen a.

An tuar a, mi hausa deuh pawhin an tuar a. Hausak leh hausak loin mi tlengmah min pum fel tir lo. Mi mi ropui tak tak, Pathian mi ropui tak tak te pawh hian an lo tuar tawh a ni tih Samuel pahnihna kan siam takah khan kan hmu a. Lal Davida chu a fapa natna kir takin a tlak buak a. Adam theih nan Pathian hnenah nasa takin a ṭawngcai a. Leia a bu a, chaw a hei a, a ṭap a. Mahse Adam zo chuang lo va. A fapa in a kalsan tih a hriat phei chuan engmah in a timtuar ang? a nunna hial in a tawrh ve an tlau a nih a rin. Chutiang chu a ni chungin Lal Davida Pathian mi ropuiin an chhungkua a chhiat na lo thleng a hmachhawn dan hi Unaute u ringtu ina kan enkawl atan reng hian, Pathian in a lo ruah hman a ni awk maw nge tih mai tur khawpin, He Pathian mi ropuiin a fapa in a kalsan ta tih a hriat a, a hmachhawn dan hi a ropui hle mai. Davida chu lei ta a tho va a insil a hriat a inti a, a puan te a intak a, tin, Lalpa inah a kal a tih hi kan hmu thei.

Pathianin a hun a ti a. A dangchen tura a tih pawh a ni mahna a lak chian sap ta a. Tichuan, chutah zet chuan Davida inah a fapa tana a thubuan hi keini tan pawh a pawimawh takzet awm e. Tunah chuan a thi ta si a, engah nge chaw ka ngei ang? Ka ko kir leh thei dawn em ni? A hnenah keimah ngei hi ka kal anga hnu mah sela a ni zawng ka hnenah a lo kir leh tawh na bang, a ti. Unautu he kan nau duh tak van dal faka pachuak pawh hi ngaihtna fel la tha hel hle in tuarin kan mittui te tla mah sela kan âkir tawh na bang. Lo kir leh tawh lo turin. kan thlah hniam dawn a. He a taksa hi a pai a sawi ang khan tlawm takin kan thlah hniam mang a, chawih theihin chawih ral vek turin kan thlah hniam mang a. Chawimawi lova tuhin a awm a ni maithei, amaherawh chu ropui taka kaih tawh hlehin a awm dawn a ni tih Corinne leh Cathoan kan chhiar takah khan Paul-a'n mawi takin a sawi a. Lei taksa ah hi ropui lo in tlawm hle mah se, ṭawih theih a tuh in awm mah se, ropui ta ta kaih thawh in a awm leh dawn a ni. Chuvang in he mah faka pawh hi ṭawih ral tur in, ṭawih ral vek tur in, tlawm tak in a hliam mah ila, ropui tak in kaih thawh in a lo awm ang a. Pialral ramngawi ah hian Lalpa hnenah. kan tawk leh a, tho leh pa te an tuar an relna hmun, thihna lu sur chahna a rehna hmuna kan la tawk leh ang tih ringin zanah hian i hlantiam ang u. Lalpan kan zavai tan a, Isawmsat ni se. Amen.